O ṱanganedzwa matshudeni oṱhe a N2 TVET College hungavha Makwarela campus hungavha Mavhoyi campus hungavha Tshisimani hungavha Musina hungavha North TVET College na huṅwe na huṅwe hanefha Afrika Tshipembe ṋamusi ri ḓo vha ri tshi khou ita simplify ine ri ḓo ita tsumbo nga simplify ine heyi ine na khou i vhona hafho kha white board yashu u bva hafho ri ḓo ṱuwa ri a ra ita iṅwe simplify ine ya vha uri ni ndi ya zwikeru zwi square root ine nayo ri a wana i tshi khou ḓadzisa vhana vhanzhi badi tsha ndeme hafhanoni a si u funza mbalo nnzhi tsha ndeme ndi u ṱalutshedza uri na zwi ḓa hani Alright ni tshi khou tsheka heiḽa mbalo ine ya vha hafhaḽani kha whiteboard yashu ro fhiwa 3 to the power of x minus 1 multiply by 9 to the power of x plus 2 divide by 27 to the power of x plus 1 tshithu tsha u tou thoma kha heyi mbalo yashu ndi u kwasha dzine dza vha khulwane u tou fana na 9 u tou fana na 9 heyi na 27 ne a vha heyi musi ro no kwasha hedzi ḽa mbalo khulwane zwi ita uri ni ri kone u vha na same base musi ri na same base zwi thusa hafhu uri ri kone u bvela phanḓa simple na mbalo yashu zwino muthu a nga vhaho nṋe musi ndi si thu lingedza zwiṅwe zwithu hafhanoni ndi thoma ngo tsheka uri ndi ifhio lowest base ine nda vha nayo kha mbalo ye nda fhiwa nda wana uri ndi three ndi tshi tsheka heiḽa three nda tsheka uri three i a ten i a dzhena na kha nine nda wana uri yes three a dzhena kha nine three i a dzhena na kha twenty seven nda wana uri yes i a dzhena kha twenty seven nda ṱuwa nda ya kha calculator nda swika nda thoma u puṱedza zwithu zwi tevhelaho 3 to the power of 1, 3 to the power of 2, 3 to the power of 4, ngoralo ngoralo ndi tshitsa nazwo u vhuya u swika kha 3 to the power of 5 ndi tshitsa ndi tshitsa u swikela so arali nda wana uri kha hedzi dzine nda khou dzi puṱedza hu na ine ya khou mmbwisa kha 9 na 27 zwi amba uri ndi ḓo mbo ḓi ya nda dzhia yone nda nda i shumisa u tou fana na three to the power of one three to the power of one i ḓo ḓivha three ine a ri khou ṱoḓana nayo zwi amba uri heiḽani three u swika zwa zwino zwine ra ḓo ita nga hayo ri ḓo i rungisa then u bva hafhaḽani ri ḓo pfukela kha three to the power of two ine three to the power of two ndi nine zwi amba uri arali three to the power of two i nine ndi khou i ṱoḓa ndi nga i shumisa ndi ḓo ya nda i ṅwala hafhaḽani kha whiteboard yanga keiḽa three to the power of two musi ndo no i ṅwala i tea u vha i kha brackets ngauri ndi khou bvo i kwasha ra fhedza ra vhea zwi exponent nga nnḓa ha brackets brackets ndi tshiṅwe tsha tshithu tshine a ri khou tea u tshi hangwa na luthihi zwezwi ndi khou ḓi ya phanḓa ndi khou ḓi ya phanḓa 3 to the power of 3 a i nga tendi u mmbuyisa kha 27 ngeno 3 to the power yo 3 to the power of 3 sorry is 27 yo tenda is 27 zwi amba uri arali three to the power of three i twenty seven zwine nṋe nda ita zwone ndi u ḓa hafhaḽani nda mbo ḓi kopolola three to the power of three yanga ende musi ni tshi kopolola three to the power of three tshithu tsha ndeme ndi u sa hangwa buraketse ngauri ri khou sumbedzisa uri ni yo tou kwashiwa yo vha i twenty seven zwa zwino ro i kwasha so tshipiḓa tshi no tevhela sa vhunga ro no wana same base kana ro no kwasha mabalo a vha a muhulwane a tshi nga ri thithisa equal sign ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri tea u zwi hangwa ri tea u tsa nazwo zwi amba uri ndi ḓo yo focusa kha u remove brackets to expand the brackets hune ndi tsho expand heḽa brackets yanga ndi ḓo kopolola 3 to the power of x minus 1 multiply by 3 then ro swika kha tshifhinga tsho remove brackets musi ri tshi remove brackets ni a zwi ḓivha uri ri multiplier exponent tsha nga ngomu nga exponent tsha nga nnḓa zwi amba uri musi ro no multiplier exponent tsha nga ngomu ri ḓo kona u wana phindulo ra vha hu hone ri tshi khou remove brackets yashu 3 2 times x i ḓo ri fha 2x ngeno 2 times uh, 2 i tshi ḓo ri fha 4x sorry ndo ṅwala 2x instead of 4x ri tshi bva hafho ri ḓo pfukela nga fhasi ra ita uri ri remove ya nga fhasi ine heyi ya fhasi ri tshi remove ri ḓo swika ra kopolola base yashu ine ya vha 3 ra multiplier 3 yashu na x ine ya vha nga nnḓa ya ri fha 3x squared ra dovha ra multiplier 3 yashu na 1 ine ya vha nga nnḓa ya ri fha 3 ra vha ro remove brackets so tshino khou ri takadza u swika zwino ndi tsha uri ni ro no vha na mini na same base ro no vha na mini na same base so zwi ndeme u ḓivha mulayo mulayo wa simplify uri mini mulayo wa simplify uri mini mulayo wa simplify u sumbedzisa uri

zwine vha khou tou amba zwone hafhaḽani arali ndi tshi khou tou vha ṅwalela zwone sa tsumbo arali ndi tshi khou tou vha ṅwalela zwone sa tsumbo ro fhiwa a to the power of two multiply by a to the power of one and hezwiḽa zwithu zwivhili A na A dzi khou fana zwa vha zwi khou tou amba fhedzi uri ndi same base so mulayo uri musi ri tshi multiply same base ri add exponent ri dzhia base nthihi ra add mini exponent ine ya ḓo vha 2 plus 1 zwa ḓana na mini 8 to the power of 3 kha ri bvele phanḓa na mbalo yashu u swika zwino zwi amba uri ri na base ine ya vha uri ni ndi three ri na base ine ya vha uri ni ndi three musi ri na heiḽa base ine ya vha uri ndi three ri mbo ḓi i dzhia heiḽa base ra i ṅwala ro no i dzhia heiḽa base ro no i ṅwala zwi amba uri zwine ra khou ita zwone ri khou yo kopolola zwi exponent zwashu

to the power of 2 divide by a to the power of 1 musi ri tshi divider same base ri subtractor zwi exponent zwine zwa vha zwi khou tou amba uri phindulo ine ya ḓo vha hone i ḓo vha ya uri ni is 2 minus 1 ngauri

then ri tshi vhoya kha tshanga fhasi nga nṱhani uri mulayo uri musi ri tshi divider same base ri subtracta exponent nda vho dzhia 3 nda to i minusa ya ri minus 3x minus 3 nga nṱhani ha uri ni eh zwi nga fhasi ende mulayo u sumbedzisa uri eh zwa nga fhasi ri to ita mini ri to minus so ndi ngazwo ndo ita ngo ralo ra pfukela phanḓa zwi amba uri i ḓo ri x plus 2x ya ri 3x minus 3x ya ri 0 then ri tshi pfukela phanḓa ya ri

Any number to the power of zero ndi zero. Nomboro iṅwe na iṅwe ine ya vha uri ni i power of zero ndi zero. Ndi uri kana ndi kho to ḓa ndo ṅwala ḽibalo ḽihulu hani nda fhedza nda ri to the power of zero phindulo ndi zero. Zwi amba uri ro fhedza na tsumbo yashu yo thoma zwino ri khou ya kha tsumbo yashu ya.

p to the power of 30 q to the power of 36 divided by 2 to p to the power of negative 2 q to the power of negative 5 vhaṅwe vha vhathu vha tshi mbo ḓi vhona haḽa makweruthu mavhili o tou rala he ṱho i a mbo ḓi bvuma na magongongo ya ṱanganana ngauri vha khou vhona zwikweruthu vha mbo ḓi ri hei ḽibalo ḽia ḽo sethwaho vhone hai ḽo hula vha tshi bva na mulingoni wa ri hai metse wa ṋamusi wo vha u tshi khou rwa no dzi vhona mbalo dza hone zwikwerute zwa hone zwo bebana zwi tshi vho tou nga mme na ṅwana zwino kha vha ri ndi vha vhudze vha songo tshuwiswa nga zwibalo zwa saṱhane zwine zwa vha hone ndi zwa uri riṋe kha heila mbalo ri kho thoma nga u athenda zwi square root zwashu uri zwi ri muvee nga nḓila ya vhuḓi u ya nga tshimedze metse ndi tshithu tshine tshi a fhulufhedzea badi metse tshi ndi zwithu zwine zwi shuma nga nga milayo so u ya nga tshimedze hu pfhi square root tshi tou fana na square root tshi tou fana na na musi heyo mbalo yo braketsiwa to the power of 1 over mini over 2 ngeno vho eh, cube root upfi i tou fana na musi kana i eḓana na musi heyo mbalo yo braketsiwa to the power of mini 1 over 3 Zwino ngauri vha khou tshi vhona uri sikweruti nga nḓila ine vhone vha amba ngayo musi vha tshi bva mulingoni vha ri tshi a konḓa, tshi a tshuwisa, vha tshi tshi vhona vha dzheniwa nga mutetemelo. Zwino vhone zwithu zwine vha nga thoma nga u ita zwone vha tshi vhona heḽi ḽamba, ndi u ita uri ni vhone vha khou ṱutshelana na square root vha tshi khou shumisa luambo lwa maths zwi amba uri vhone vha ḓo shumisa luambo lwa maths u ita mini u ṱutshelana na hetshi ḽa square root tshi ri hafhaḽani so zwezwi ndi tshi khou ṅwala ṅwala hanefha a thi ri muṅwe na muṅwe u a zwi ḓivha uri square root tsha ṅwaliwa tshe si ṅwaliwe tshi to nga nṱha tshi vha tshi square root arali quid root or four or u ya nṱha vha ḓo ṅwala uri three or four and what what mara arali ha sokou squariwa hu si ṅwaliwa something nga hafhaḽani muṅwe na muṅwe u a zwi ḓivha uri i vha i

riṋe so zwine ra khou ita zwone ndi u rimuva square root so musi square root tshiḽa ro tshi rimuva ri khou kopolola zwa nga ngomu mara hezwi zwa nga ngomu ndi tshi zwi kopolola a zwi nga ḓo tou bva zwo tou ralo ngauri rine ri na 64 ine ya vha uri 64 ndi khulwanesa nṋe nda vha vhudza uri musi u tshi khou ita simplify u tea u kwasha ḽibalo ḽine ḽa vha ḽihulwane ḽa vha ḽiṱuku nda vha advisor uri musi u tshi kwasha mbalo ine ya vha khulwane uri i vhe ṱhukhu tshithu tsha u thoma kha vha thoma u tsheka uri kha iyo mbalo ye vhone vha fhiwa hu na base ine ya vha ya fhasi arali i hone vhone vha mbo ḓi a vha tshekulusa uri iyo base ya vha fhiwa i ya tenda no vha factors ya mbalo ine ya vha khulwane afho keiḽa vhone vho fhiwa two vhone vho fhiwa mini two keiḽa ndo i talela nga fhasi ha fraction so nga fhasi ha divide hangei mathomoni heiḽa two yavho ndi base ende vhone nga nnḓa ha heiḽa two yavho vha na iṅwe base ine ya vha uri heyo base ndi 64 keiḽa ndo i ṱahela fhaḽa nṱha zwino mbudziso ya vha ya uri i 2 ine ya vha base nga fhasi i a tenda u vha factors ngei kha 64 a thi factors ndi mbalo ine arali i tshi khou ya kha iyo mbalo a i si tshiṱahe ri zwi vhona ngo divide arali vha divide nomboro i si vhuya na khoma zwi amba uri ya dzhena so ra wana uri yo 64 ya tenda u vha factors arali 64 i tshi tenda u vha factors zwi amba uri kha ri thome ha u yo ṱoḓa uri 64 ri nga ri ri tshi kwasha ra ri i to the power of mini ra wana uri ni 2 to the power of 6 ndi 64 ndi ngazwo hafhaḽa ndo ya nda ṅwala uri 2 to the power of 6 then um nda kopolola hezwo zwiṅwe zwithu zwoṱhe so tshithu tsha u thoma tshine nda ḓo thoma u athenda kha mbalo yashu ndi ndi ndi u ita uri brackets ndi sale na nthihi ngauri mbalo arali i na brackets mbili nazwo zwi vha zwi si thu tou vha vho zwithu zwine zwa vha uri zwavhuḓi Vhone arali ni vho vhona video yanga yo fhiraho nga hafho fhasi ine ya khou amba nga dzi fraction rule vha ḓo vha vho zwi vhona uri fraction rule i sumbedzisa uri um arali ni mbalo dzi tshi khou thaimisana dza nṱha dzi thaimisana nga tshadzo dza fhasi dza thaimisana nga tshadzo ende u swika zwa zwino hafhaḽani ri na one times one ine ya vha uri nga nṱha na three times two ine ya vha uri i nga fhasi zwine zwa khou tou amba fhedzi fhedzi uri ni ri ḓo sayeliwa nga one over six musi ri tshi uri muvela brackets ya nṱha ro ri muva brackets ya nnḓa ngo times a zwi renga nnḓa na zwi renga ngomu so a ri koni uri okay it's fine ndi zwi litsha zwi nda kho ḓo zwino ro no timeisana hedziḽa mbili zwi amba uri he brakete ye tswuku i khou ḓo ita ni u fa kha ri tsele fhasi musi ro no tsela fhasi ri ḓo mbo ḓi thoma u kopola mbalo yashu zwezwi ri khou kopolola mbalo yashu nṋe ndi nga to ṋea advice uri ni songo tsha tshuwa na ḓuvha na ḽithihi ni tshi vhona mbalo i na zwi square root zwinzhi zwinzhi ngauri nṋe ndo ni ṱalutshedza nḓila yavhuḓi ine vhewe na ḓo kona u tani u shumana na heiḽa mbalo ya vhewe zwino zwine nda nga to amba zwone ndi zwa uri um 2 to the power of 6, p to the power of 30, q to the power of 86, all into 1, all, all to the power of 1 over 6. Ndo remove mini brackets yanga nnḓa. Zwino zwi khou tou amba uri hezwiḽa zwo rala uri ri ṱutshela na heiḽa 1 to the power of 6 i ḓa ya thaimisana na na dzi power dzoṱhe dzi ḽa dzi re hafhaḽani 2 to the power of 6 2 to the power of p to the power of 30 na q to the power of 36 um arali vho tsheka fraction rule heiḽani nṋe ndi tshi khou vha funza vha ḓo zwi vhona uri zwi khou tou amba uri um dza nṱha dzi times na nga tshadzo dza fhasi dza times na nga tshadzo zwi amba uri six times one i ḓo vha six and one times six i ḓo vha mini six dzi tshi divide na ya vha mini ya vha one zwa vha zwi khou to amba uri hafha ḽani kha heyi ḽani two ri ḓo salelwa nga mm, mm, mm, mm, mm, mm. ndi khou ita zwithu zwone madzuloni uri ndi ite zwire zwone ri ḓo salelwa nga two to the power of one ri tshi pfukela kha iḽa ya phanḓa ine ya vha p to the power of 30 multiply by 1 over

then ri tshakha iḽa ya phanḓa ra ḓi ita the same strategy ra divider 36 nga 6 ra salelwa na na 6 ya sala i khou ri q to the power of of um of of 6 ahuna ni dio ṅwale multiply nga fhanoni ngori ayiho ti ḓivhi zwa uri ahuna ni dio ṅwale multiply nga hafha ngori ayiho ti ḓivhi zwa uri eh, nṋe ndi khou to zwi ita zwi tshi bva gai eh, zwi a itea zwi a itea vhathu vha hashu eh, mistake ndi mistake two awa ndi khou thoma u ita zwi zwone zwino u fha tshi ḓo dzumba zwiḽa zwithu zwi re nga ngei negative two na q to the power of negative five mbalo yashu iḽa ye vhathu vha vha tshi khou vha tshi khou pfha uri vha khou i shavha nṋe ndi vho vhona i si tsha ṱwa i tshi ofhisa so hafhaḽani ri zwi thuya kha zwa same base um two yashu na two yashu dzi nga khantselana reason being reason reason i ya uri um hei two ya nṱha a i tuvha vho na na na exponent zwine zwa kho to ri mangadza ndi one zwine ḓi fana na musi two so hedzilani ri nga namba ra dzi khantsela heiḽa two ya nṱha heiḽa ri khou i khantsela na two ya fhasi heiḽa ri khou i khantsela

into minus 5. Piyashu i ḓo sala i 7 q yashu ya sala i mini 11 ambo ḓivha hu no ri ro fhedza mbalo yashu heiḽa ine vhone vha i tshuwa vha pfha ungari i khou konḓa zwi yo swika magumoni i ḽa mbalo zwi amba uri tshithu tsha ndeme kana tshithu tshe tsha vhafha ṱiriki heyi mbalo i khou fana na ine ḽa yo thoma ya ra i shuma hu tovha ane hafha vho ḓa vho shushedziwa nga square root vhone ṋamusi a vha tsha ofha square root vha zwi ḓivha uri arali square root tsha bva nṋe ndi vho tsha ḓa ndi vho zwi ḓivha uri square root tsha ḓana na brackets the power of 1 over 2, and I could be other, the other and a bracket to the power of 1 over 3, and uri zwi remove ya zwavhuḓi ndi musi ndo zwi ṅwalula kha brackets then the uh, um, power ya brackets ya nnḓa i ḓo multiply na power ya brackets ya phanḓa ya ngomu uri ndi kone u vhulaya brackets yo thoma ya nnḓa so brackets ya vhuli ndi tsho i vhulaya ndi ḓo multiplier power ya nda sala nayo na dzi power dzi re nga ngomu ha brackets ha vhona uri zwino ndi khou tou thoma ha simplify yanga yeneyi ya normal ye nda i ḓowela ndi tshi khou tou i shuma ndi tshi ya fhasi vho vha vhe na lukoko lukoko lwa metse ndi tshi khou vha funza vho metse nga mbilu lufuno ndi tshi ri ni N2 i songo tsha vha balela kha vha vhe vha u i phasa vha swika kha N6 vhone vha bvelele ndi a livhuwa